Шушы авылда бөтен Әлмәт һәм күрше тирә район халкын башмаклы иткән кеше яши. Кая аяк басса да, чишмә тибеп чыга. Бу авылда чишмәләрне табучы абзый гомер кичерә. Охо! Кеше эченнән ни чыкмас! Андый әйберләрне Монда кадерләп саклыйлар. Бу авылда суганга хөрмәт шулкадәр зур ки, хәтта аңа багышлап һәйкәл салырга җыеналар. Бүген без. Елховойда! Бу юлы тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. Балык та, тавык та бер тагарактан ашый. Ун минутта ничек итеп ике чиләк балык тотарга? Ел Хавойда моны әйбәт беләләр. Расчет буенча, алты килолы 980 балык сыя, дип миңа расчет тотып бирделәр. Кешене кеше иткән суган. Бу яшелчәгә ни өчен авылда һәйкәл куярга ниятләп торалар, үзебез белеп кайттык. Күп кеше зур уку йортларына керә алып, зур шәһәрләргә китеп, зур кеше була алдылар. Цирк китте, клоуны калды. Кем турында сүз бара? Елкавый кешесе авызыннан ишеттек. Синеке китте, клоуны калды дип әйткән шуңа күрә сезон бетте. Дүрт мөгезле кәҗә, дүрт тәпиле үрдәк. Тагын нинди мутантлар очрый бу җирдә? Күрдек тә, шаккаттык. Дүрт мөгезле сарык, дүрт мөгезле кәҗә. Сулык төбендә балык уйный, иртә дими, кич дими. Җәгъфәр абый бакчасында да балыклар җәй буе сикерешеп, уйнап йөргән. Көзгә кереп, инде кышка да күп калмагач, хәлкәйләре бетеп киткән. Бик талчыкканнар, йокыга тала башлаганнар. Балыклар хәзер нинди тирәнлектә? Ике метрда осталар хәзер. Ә шунда ике метрга кадәр төшеп киткәннәр? Ә, я, я. Алар өстә җәй килешкә чыгалар алар, ә кыш көне Без хәзер кулны тыксак та аларны чакырып чыгара алмыйбыз. Алар шул алар шул балык кына, алар теге алям баласы түгел, алар башында. Чакырганга килмәсләр. Монда ничә балык сыя микән бу бассейнга? Расчет буенча 6 килолы 980 балык сыя дип миңа расчет тотып бирделәр. Внуклар кайтканда, кармак белән тотып утыралар, ун минутта ике чиләк балык тоталар алар, дөресен генә әйткәндә. Сез аны шулкадәр ач тотасызмыни монда, шулкадәр тиз эләккәч кармакка? Кармакка, ну, мин бит пешерәм, теге тавыкларга пешергәннән аша табалар, ач тотмыйм инде. Ә алар бит сәләүшәгә тоталар, сәләүшәгә тиз эләгә алар. Бүтән төрле ризык бит. Димәк, сездә монда тавыклар да, балыклар да бер үк, бер үк азык ашый, әйеме? Бер үк, бер үк ашатам инде, бүтән мин специальный пешереп ятмыйм. Иң зуры сынча кило иде. Дүрт килодан артыграк. Шуннан артык юк. Сатыр өчен үрчеткәнем юк минем. Чистый хобби. Бөтен нәрсәне дә хобби инде. Нишләп сатмыйсыз соң? Акча эшләп буладыр бит бу эштән. Кирәк мин. Юк, ә болай гомумән акча китерә торган эшме соң? Менә әгәр дә кемдер мәсәлән бу видеоны Карап, кызыксынып, аның теге бөтен чыгымнарын һәм керемен исәпләгәндә акча китерә торган эшме соң реальный? Акча китерә торган эш бакчада булмый ул. Акча китерә торган эш бакчада булмый, дип кистереп әйтте Җәгъфәр абый. Акча өчен кибет тота ул. Ә менә күңеленә балык кына түгел, экзотик тавыклар да юаныч бирә. Төсе белән дә, зурлыгы белән дә аерыла алар. Йомырканың да төрлесен салалар. Боларны Җәгъфәр абый күз алдыбызда алып чыгып күрсәтте. Җылысы да китмәгән иде әле. Әмма әтәчләре нинди генә токымнан булса да, үзебезчә кикрикүк дип кычкыра. Исемнең җисемгә туры килгән чагы. Җәгъфәр абыйның бакчасында чишмә бар. Беренчесе генә дә түгел. Суны эзләп табу остасына әйләнгән инде ул. Ә мин Әлмәттә яшәдем. Әлмәттә яшәгәндә, ни, бу йортны төзүен дә инде әтәм, суны каян кертергә? Давай мин лучше бурить итеп карыйм. Әлмәттә дә бурить иткән идем мин. Бурить иттек тә, и монда Фонтаннар да бер ун-унбиш метрлы. Мондагы җирләрне без мылы, без теге. Аннары нишләргә инде? Аннары менә шундый конструкция ясап, анда емкость ясадым. Каян белдегез монда чишмә булырга тиеш икәнен? Белмәдем, белмичә, белмичә бер ит иттем. Ә мин Җәгъфәр исемле, Җәгъфәрнең исеме чишмә башы дип атала. Кая бер ит итсәм дә, минем, мин төяк татагым бер дом бар, Нижний Абдулда. Анда бүре киткән, и анда да шундый ук су чыга. Елына бер мәртәбә Күкертле чишмә суыннан авыз итү традициягә әйләнеп бара бугай инде. Былтыр Керкәлегә барып татып кайткан идек. Хәтерлисездер бит? Аның хәзер исе, җәмәгать, бик каты сизелә. Хәзер без аның суын татыйбыз. Исе сасыган күкәйнекне хәтерләтә. Тәмендә дә күкәй тәме бар икән. Суы да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә, диләр. Җәгъфәр чишмәсе суыннан да авыз иттек. Җәгъфәр абыйның йорт биләмәсендә урнашкан чишмәсенә килгәч һәм исләре аңкыгач, елкавый түгел, ә көркәле искә төште бит әле. Нәкъ шулай, чөнки аларның составлары бик якын, бертөрле, диделәр. Әйе, бу тугандаш чишмәләр дисәк тә була, чөнки бу, менә кадрда да күренәчәк, Бу күкерт шулай бит. Һәм без күкертле чишмәдә, безнең инде шундый традиция, без гадәти чишмәләрнең генә түгел, күкертле чишмәләргә дә битараф булмаска өйрәндек, әйме? Һәм хәтта күкертле чишмәләр бер-берсеннән нәрсә белән аерылганын да әзме күпме билгели алабыз. Әйе. Хәзер без э, традиция буенча дегустация үткәрәбез. Кулны алабыз. Аны чүмеч итеп күз алдына китерәбез. Керкәле суына охшаган инде ул Керкәледәге күкертле чишмә суына. Ләкин Керкәледәге күкертле чишмә суын эчкәннән соң тамак төбендә шундый аерым бер тәм кала иде. Ә монда шундый свежесть бар. Җәмәгать, үзегез күрәсез, без килүен киләбез һәм буш кул белән дә кайтып китмибез. Менә безнең күлне карап йөрүдән безгә Күчтәнәчкә менә шушындый балыклар. Бу нинди балыклар? Биреп җибәрәләр. Гибрид булса лень. Ә гибрид белән нәрсә? Аны ничек әзерләргә? Бу чистартка, моны хат хат чыгылашагыз, хат курылашагыз ничек тәярбез? Әйе, һәм без инде юкка гына бит тавыклар белән әтәч янына кереп йөрмәдек. Менә шушылай иттереп бер чиләк яңа гына салынган йомырканы да алып кайтып китәбез. Менә без шушындый теплицаларда үстерәбез инде егетләр чәчкәләрне. Ну, хәзер Сыйлыгы китте, колыны калды дип әйтелә. Шуңа күрә сүзем бетте. Монда хәзер кая нәрсә сыймаган, кая нәрсә урынсыз аунап ята, кар астында калмасын өчен, барсы да кереп тулган. Бакчадагы эшнең киресенчә акча китерә алуына Лилия ханымның бакчасында инандык. Кышка керер алдыннан теплицаларны юып, дезинфекция ясыйлар. Яз көне чәчәк утыртыр алдыннан бу процедураны кабат үткәрәләр. Берьеллык чәчкәләр инде, петунияләр дип атала, бархатцыйлар, сальвия, астралар, бик күп, бик күп чәчәкләр. Бегонияләрнең берничә төрлесе, анда яшел яфраклы, төрле төслеләр, кызыл яфраклы, төрле төслеләр. Наймин ага, не бер егермедән артык. Җылымса сулар сибеп үстерәбез инде. Технологиясе һәр нәрсәнең бик четерекле инде аның. Дүрт-биш ай, көн-төн, йокы күрмичә, юлда, аннары соң, чәчәк үсеп беткәннән соң, аны реализовать итәбез. Мин үзем юлда йөрим, күп өлешен үзем урнаштырам. Менә мондый капчыкларда без Псковтан ук Торф алып кайтабыз. Менә безнең бөтен нәрсә урман туфрагында түгел, кайбер любительләр бит инде алар теге урман туфрагында үстерә. Анда инде аның алабутасы, чүбе, бөтенесе дә була, ә монда чиста торф та үстерәбез без. Шушы теплицаларда борын төрткән чәчәкләрне Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Менделеевск, Актаныш, Мөслим районнарында урнашкан оешма һәм югары уку йортлары тирәсендә очратырга мөмкин. Унберенче елдан бирле бу эш белән шөгыльләнәм. Зур кредитлар алып кердем. Аны теге бөтенесенә кычкырып йөрмисең бит инде. Менә бер өч елдан бирле мин плюска чыктым дип авызымны ача алам. Һәрбер эштә тырышлык кирәк. Менә минеке булмады дип кул селтәсәң, беркая да булмый. Юк, барыбер булдырам. Дисәң, кайчан да булса була ул. Технологияне өйрәнер өчен безнең яшьтән суган чәчеп үстек. Әйе, суган үстердек без яшьтән. Аның өчен җирне яратырга кирәк, эшне яратырга кирәк. Аннары соң әкрен генә өйрәнәсең инде. Югалтулар күп булды. Әгәр дә хәзерге сыман Ютуб каналлар ул вакытта эшләгән булса, унберенче елдан ук һәрберебез өчен шундый интернетлар ни булса инде, Доступный. Әйе. Әйе, хәзер бик рәхәт эшләргә. Хәзер күп информацияне менә шул Инстаграмнарда, Ютубларда даже шәйнәп салалар инде авызга. Суган Елховой халкын эшле дә, ашлы да иткән, йорт саен бишәр тонна тапшыра торган булганнар. Туган данлыклы гына түгел, ул бик кадерле әйбер, чөнки ул безнең авылыбызны, кайчандыр авыл халкын яктылыкка чыгарган әйбер, чөнки ул вакытта, менә элек, ул хәзер әйтәм мин сезгә, ил алтмышынчы елларда, илле җиденче еллардан уже суган игә башлыйлар, суган искиткеч мул булып, Игелә башлый авылда. Йортта бит инде гаилә зур, җидешәр бала, кайбер бала, кайбер гаиләдә унар бала. Менә ул балаларны бит үстергән белән түгел, аларны ещё кече итәргә кирәк. Менә шушы гаиләдәге шушы балаларны кече итәргә безнең авылда авыл халкына суган булыша. Менә шушы суган тапшырган акчага безнең авылдан күп кеше зур уку йортларына керә алып, зур шәһәрләргә китеп, зур кеше була алдылар. Безне кеше иткән суганга авылда һәйкәл куярга кирәк, дип тәкъдим иткән шушы яктан чыккан бер түрә. Бу эшкә дәүләттән ярдәм алып булмасмы дип, грант та язып караганнар, халыкның да авылда суган һәйкәлен Күрәсе килә. Игәләрме соң суган? Бүген шулай ук популярмы? Суганны бүгенгесе көндә дә игәргә тырышалар. Чөнки суганга спрос бик зур. Яз көне уже суганның вак суганны, ягъни менә бу эре суган булсын өчен, аның ырлыгы бар. Менә шушы ырлык суганны сорый башлыйлар. Менә шушы ырлык суганны авылда нитмәгәндә, теге таба алмаганда, Шәһәр базарларыннан карыйлар. Чөнки шәһәр базарында бик күп җирдә елховой суганы дип язылган. Үзбәкләр дә үзләренең суганнарын, Алыгыз ал, бу ялховой суганы дип язып, шулай әйтеп саталар. Хотя ул елховой суганы булмаса да. Суганнан кала, чабата белән дә дан казанган заманында елховой. Унтугызынчы гасыр башында Төхәтулла бабай бөтен гаиләсе белән чабата үргән. Ихтыяҗ зур булган бу аяк киеменә. Чабата тиз тузган, шуңа да Төхвәтулла бабайга көне-төне баш күтәрми эшләргә туры килгән. Чабата кешеләргә чабата бик еш кулланганнар. Бер кешегә җиде пар чабата кирәк булган. Чабаталар. Бу җиде парны күпме вакытта бетергән? Бер җәй эчендә. Бер җәй эчендә. Әйе, җиде пар чабата бетергән бер кеше. Менә чабаталар төрле-төрле. Менә мондый чабаталар күтәртмәле чабата дип аталган. Күрәсезме, аның астын күтәрткәннәр. Ни өчен күтәртмәле? Чөнки яз-көз айларында менә шушындый күтәртмәле чабаталар кигәннәр. Менә монысы инде җәйге чабата. Менә җәйге чабаталар. Һәм туфли чабата, башмак чабата. Менә монысын үзегез дә киеп карый аласыз. Киеп карап биеп карый аласыз. Минем аягыма нәкъ тамандыр инде ул. Таман таман киеп карагыз. Җәүһәрия апа да кимен куймый Төхфәтулла бабайдан. Күз иярмәслек тизлек белән башмак бәйли ул. Елховой Әлмәт халкы гына түгел, күрше-тирә районнарда да аның башмакларын киеп йөриләр. Озак еллар сыер савучы булып эшләгән Җәүһәри апа 85 яшен тутырып килә. Ә боларны нишләтәсез, аннары, Җәгъфәри апа, таратасызмы, бүләк итәсезме? Менә кешегә бит инде барабыз, мәҗлесләргә барабыз, анда алып барам, һәрвакыт кая бардым шунда. Әле монда Әлмәткә мәҗлескә бардым.

Әле ниләргә, кибетләргә куеп та саттырдым да. Ә, алай да булды инде, әйеме? Алалар күп. Җәүһәрия апа бүләк иткән башмакларга ия булдык һәм алар безнең кулларда, ләкин алар хәзер ипләп кенә кулдан аякка күчәчәк. Ә киеп карыйбыз. Мин нишләптер сул аяктан башлыйсы килә. Ә нишләп син уң аяктан башлыйсы? Менә әллә инде. Бу сыйды. Бәлки, ох, минеке дә. Сыйды. Шундый. Бисмилла дип уң аяктан кияргә кирәк.

Картайгач ала бит син, картайган абзый бит син. Менә болай сузабыз бармакларны, аякларны. Тәпиләрне. Тәпиләрне. Зәһрә апа, бик зур рәхмәт, сез безне хәзер җылыттыгыз. Аякларыгыз сызлаусыз булсын. Бу безнең өчен бик актуаль бүләк булды. Хәзер көзгә, кышка керәбез инде, шуңа күрә. Салкыннарда җылынып йөрибез. Әйе, шуңа күрә без. Кыштан куркасы булмаячак. Изге китапны да кулыннан төшерми Җәүһәри апа. Тәрәз төбендәге гөлләргә дә вакыт та, наз да таба. Тормышы турында тәфсилләп сөйләде. Минем әбием кебек үк торфта эшләгән. Анда төрле милләт кешеләре эшләгәнгә, татар исемнәрен русчага аудара торган булганнар. Мөкәрәмә исемле әбиемне, әйтик, Маруся дип атап йөрткәннәр. Ә Җәүһәрия әбигә кем дип эндәшкәннәр? Җәүһәрия абыйга Зина диләр иде.

Урын бирер вакыт. Исәнмесез! Исәнмесез! Бу райпо кибетеме? Дөрес кергәнбез алайса. Беләсезме, без Казаннан килдек сезгә, Тәгәрмәч дигән проекттан. Нинди ипиләр бар сезнең? Күпме тора алар? Бар бездә сайка дигән, высший сорттан салына сайка дигән ипи. Сайка дигән ипи, ул каян кайта сезгә? Ул бездә кайтмый, безнең үзебезнең пекарня бар. Үзебезнең пекарняда бөтенесен пешерәләр. Бар безнең кукурузный дигән ипи. Ансы да кукуруз оннарыннан, иләреннән барсын да салып пешерәләр. Үзегезнеке, име? Үзебезнең, пекарня үзебездә. Анда бөтен әйберне пешерәләр, бөтен әйберне ясыйлар. Бу батон семечка дигән. Бу батон семечка майс диеп атала инде ул. Ул тоже кунжут,

Часниклар тегә. Райпо була шулайдыр инде, Айна, бөтен Әйе. нәрсә төгәл була. Әй, безнең э, бөтен әйбересе шулай, ничек килеп чыга, шулай эшләнелә торган. Ту. Сезнең кибеттә иң кыйммәтле әйбер нәрсә? Иң кыйммәтле әйбер шушында. Именно килолапмы или штуклапмы? Тегеләй дә, болай да дөрес. Әйбәт сорау бирделәр. Юк. Штуклап булса ул якта, килолап булса бу якта. Әйдәгез килолап башлаек, карыйк нәрсә бар сезнең иң кыйммәт әйбер. Юк, ул бит инде кыйммәт дигәнне ничек аңлыйсыз сез аны? Иң югары бәясе бик югары булган, иң югары бәяле. Ну, конфетлар бар инде, әзрәк кыйбатрак, 574.

Э, юк, юк, тегез дөрес аңлагыз дип әйтүем. Алалар, алалар, Аллага шөкер, бөтен нәрсәне ашыйбыз, эчәбез. Ну, иң кыйммәт нәрсә хәмердер инде сезнең монда, име? Ну, менә караса. Шулай булып чыга бит инде. Ну, бар инде, бар төрлесе бар. Чыктык әле без кибеттән. Чөнки алган продукцияне әгәр дә кибеттә кабып карап, бик тәнкыйть белдерсәк, миңа сатучылар алдында бик уңайсыз булыр иде. Шуңа күрә без инде чыгарга

Сиңа ничегрәк? Карыйк әле, эремчекне жәлләмичә салганнар микән, әллә жәлләпме? Күрсәт әле камерага. Якынрак. Халык ышансын, күрсен. Шыплап тутырганнар име эремчекне? Эремчек белән бардыр тәртиптә. Шуңа күрә монда бишек куябыз дип әйтер идем, ләкин бишек куярлык түгел. Ә ничәле куясың? Безне плюс белән куялар. Син нәрсә дисең? Минем гомерем Гөлнәзирәне ашатып уза дим. Кул, кулдан ашатып. Табигатьнең сый-нигъмәтләренә зур хөрмәт белән карый елхабойлылар. Әнә бит, кишер, миләш яфрагыннан бүген үк затлы күргәзмәгә куярлык картиналар иҗат итәләр, күз явын алырлык. Бу безнең кишер яфрагына баллончиклардан буяу сиптертеп, Картина барлыкка китерү инде. Болар бу чын кишер яфраклары. Әйе, чын кишер яфраклары. Бу идея шул кишер алганда тузыдай матурлыгына сокланып, моны җәеп куйсаң, баштан киптерәсең, аннары соң әнә баллончиклар белән сиптердек тә инде. Бу аэрозоль баллоннан. Әйе, аэрозоль баллоннан төшердек. Телисең икән, алтын кезне, кышны ясарга мөмкин. Менә монда яфракның үзенә сиптертеп ясап. Ә менә хәзер мынсында икенче техника, шул ук баллончиклар белән эшлибез. Ну, монда хәзер кишер яфракларын гына түгел, башкаларны, мәсәлән, миләш яфрагын куеп, өстенә сиптерәбез дә, кышкы табигатьне ни, күрсәтер өчен. Менә монысын алабыз да, монда ак агачлар кала. Менә болары да шундый ак агачлар. Ә инде төлке куян уланда, Поши куямы? Аю куйганнарын алып кайтып киткәннәр ахрысы. Алып кайтып китәселәре килә балаларның ясагыч әйберләрен. Татарстан мультипликаторларының да чишмә башы булып тора Елховой мәктәбе. Укучылар төшергән анимацион фильмнарны телевизордан да күрсәтәләр хәтта. Иҗат милли тәрбия белән үрелеп бара. Без бит ел да үзебезнең якташ язучыбыз, авылдаш язучыбыз Әсхәт Салах укулары уздырабыз. Һәм Әсхәт абыйның Балыкчы малайлар дигән хикәясен бөтен авыл белә, инде бездә аны белмәүче юк. Һәм шуның буенча без мультфильм төшерергә уйладык. Менә шул җиңел пластилин, воздушный пластилин дип атала ул. Шуның белән әнә башта персонажларны ясадык, авыл макетын ясадык. Анда бит инде борынгы ачлык елындагы нене күрсәтелә ул хикәядә дияргә. Һәм әнә салам түбәле йортларын да ясап карадык, борынгы авылны чагылдырырга теләдек. Монда бөтен нәрсә шундый, бөтен детальләр эшләнгән. Әйе, менә шуны. Төкәннәргә кадәр бар. Асы соңгы елларда ясалган. Менә шул авыл күренешен ясап, аннары шул уенчыкларны хәрәкәткә китереп, үзебез өчен генә дип ясаган идек. Аннары соң директорыбыз инде, әйдәгез җибәреп карыйбыз, дигәч инде, матур гына мультфильм килеп чыкты инде ул. Шаянтовадан да күрсәттеләр аны. Килмәс, эләкмәс микән ни теге зур балык? Чү, нәрсәдер кагып куйды түгелмесең? Җәен? Эх, малай, эләктереп булмады бит. Малайлар моңсу гына җыенып, өйләренә кайтып киттеләр. Икенче көнне дә су буена караңгыдан төштеләр малайлар, тик җәенгә салган зур кармакны селкетеп тә караучы булмады. Моннан соң да алар берничә таңны зыяга уздырдылар алар. Әйтерсең лә, теге җәеннең җилләр искән иде. Балалар хәзер онытып баралар безнең гадәти татар сүзләрен. Ә без менә моны эшләгәндә бал итәк, мәсәлән. Бала итәк дигәне бал итәк дибез бит инде. Алар аны белмиләр. Ә менә моны эшләгәндә алар миндә шул сүзне кабатлап тора, чөнки, сөлгене. Аны ванитар уже алар аны полотенце гына диләр алар. Бавырсак, чәк-чәк. Менә бу колфак мәсәлән, колфак дигәнне дә алар онытып бара кулланмасак, ә ясаганда алар үзләре бизәп ясап, менә шундый. Бөтенесен бит менә моны түземлекләре дә җитә үзләренең теге теләге булган бала чыдый. Һәрберсен ябыштырып утыралар. Менә бу кәгазь бит инде үзе материалдан ясалган шикелле. Икенче кызыбызны әнә Ясап, әле ясау стадиясендә генә диергә инде. Менә нихәтле ниләр. Алар менә бу орнамент, бизәк, татар бизәкләрен бирергә тырышабыз без анда шулай. Бу кызга бер ахирәт ясыйсы. Әйе, дус кыз. Менә нихәтле китаптар алар, киемнәрне карар өчен. Мин барыбер телне саклау өчен.

Авыл тарихы менә шундый үзенчәлекле көнчыгыш мотивлары белән бизәлгән бинада урнашкан. Искиткеч бай экспозиция, барлыгы җиде күргәзмә залы. Елховой авылы унҗиденче-унсигезенче гасыр тирәсендә барлыкка килгән дип сөйләделәр безгә монда. Якайда иң беренче Мәхмүт дигән кеше үзенең гаиләсе белән һәм тагын биш-алты гаилә чукындырудан качып килгән диеп фаразлыйлар. Һәм алар килгәндә беренче менә кизләү, зирекле кизләү дигән безнең бик матур кизләү агып ята Якай ягында, сез анда булгансыздыр, менә шушы җирдә ял итәргә туктыйлар. Мәхмүт аганың ул вакытта хатыны бераз авыру була, тын юлларында авыру була. И вот менә шушы кизлә ны янына туктагач, ул инде бөтен гаиләсен шушында калдыра да, үзләре җайлырак урын эзләргә диеп, ир-атлар аргарак китәләр, алгарак. Болар килгәндә, яңадан әйләнеп килгәндә, Мәхмүт аганың хатыны искиткеч матур, битләре розовыйланып, матурланып киткән була. Бу әйтә, Нәрсә булды сиңа, ди. Менә шушы чишмәнең суының шифасы тиде миңа, ди. И, нәкъ тә шулай иде әлегә хәтле. Менә шушы чишмәләрнең сулары пычранганчыга хәтле кешеләр Салкын кыш айларында да менә тамакка бәрми иде. Шушы чишмә янында үскән агачлар белән бәйле авылның исеме дә. Шушы чишмә буеннан буена зирек агачлар үскән. Зирек бит инде ул рус телендә ольха дип атала. Ольха, ольхова, елхова менә шушыннан чыккан. Елгабуй халкына мутант хайваннарны очрату насыйп булган. Моның ише хикмәтләрне күрүгә олы буын кешеләре гадәттә әстәгъфирулла дип тел шартлата. Традицион экспонатлардан кала Елгабуй җирендә генә очратырга мөмкин булганнары да бар. 1957 елларда Төрле сәбәпләр аркасында елгалар пычранган. Менә шул елгалар, су су пычрану, үсемлекләр пычрану, экология пычрану нәтиҗәсендә авылда барлыкка килгән мутантлар, мутант хайваннар. Нинди хайваннар соң алар? Менә дүрт мөгезле сарык, дүрт мөгезле кәҗә һәм дүрт тәпиле каз бәбкәсе. Алар безнең музейда сакланалар. Бу инде менә шушы табигатьнең пычрану нәтиҗәсе. Табигать, әгәр менә шундый адәм балалары барлыкка килсә, нишләрбез? Менә монда кеше операция ярдәмендә кеше эченнән алган предметлар, әйберләр. Кеше кайда гына, кайсы гына вакытта булса да, идәме ул, башка нәрсә белән шөгыльләнәме, кешегә иң беренче игътибарлылык кирәк. Күрәсез, берәү игътибарлылыгын югалтып, авызына кадак капкан булган, ә икенчесен кадаклаганда, кеше отвлекать итеп, ул сөйләштереп, ялгыш йотып җибәргән. Менә бу акчалар, менә балаларның борынга тыккан акчалар, менә балада ялгыш йоткан акчалар, аннары соң менә бер малай пыяла йоткан булган. Менә шушындый әйберләрне врачлар операция ярдәмендә кешеләр эченнән алганнар. Елховой авылына багышлап, җыр да язылган. Аны безгә Резеда Альмакаева башкарып күрсәтте. Бөтен гаиләләре белән музыкага гашыйк. Ире баянда, улы курайда уйный. Резеда ханым җырлар да иҗат итә.

Бүген төзелеш техникасын арендага биреп көн күрә. Шушы җирләрне җиренә җиткерү өчен шактый чыгымланырга туры килгән аңа. Әмма моның белән генә эш бетми шул. Ашаргасын да иногда китерәсең инде, иногда кайтарып та куярсың килгән җиренә. Я килә алмыйлар, я нәрсә, я шунда кала, я яңгыр ява иртәрәк. Ана шундый нюанслар. Ну, мына дүрт мәртәбәгә, аны глухарь. Ага. Очып китте. Суер, ягъни глухарь белән бергә бытбылдык та күп монда. Күз алдыбызда бер эт көтүе белән куып йөрде үзләрен. Кабан дуңгызлары да күренгәли. Җирне трактор шикелле тигез итеп, рәт-рәт сөреп барган урыннары да күзебезгә чалынды. Очып киттеләр. Тотма гел инде ул. Тотса. Тотса ошый инде. Бар, менә хәзер, между прочим, менә ниләр, перепелкалар.

2 метр тирәнлектәге ясалма буага меңгә якын балыкның сыя алуын белдек. Елхавой халкының укус женщины конфетын үз итүенә шак катып кайттык. Озак еллар ташландык хәлдә яткан чәчүлек җирләренә дә икенче сулы шөрергә мөмкин булуын үз күзләребез белән күрдек. Акча китерә торган эшнең бакчада да була алуына төшендек. Үзбәкстанныкыннан аермалы буларак, елхавой суганының Кышны череми-нитми генә чыга алуын колакка киртләп куйдык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз! Безнең! Тәгәрмәч! Тәгәрәвен! Дәвам итә!